сайын чәчәкләр утыртам. Ел сайын бер төрле генә иттереп утыртасы килми инде. Тәгәрмәчләр белән дә төрлечә иттереп утыртып карадым инде. Көздән хыяллана башлыйм инде. Ничә ел утыртасы икән чәчәкләрне? 5-6 ел бар иде. Башта минем өйдә гөлләр белән хирисем. Өйдә гөлләрем күп минем. Чәчәкләр ясау ниләре белән инде, шуның белән шөгыльләнә идем. Минем әнием балачактан ук шул хәвесләнә идем, әни утырта идем, ярам гөле. Бөтен авыл кешесе безгә килә идем инде, гөл сорап, яз җитә башласа, фәйгылыкка гөл бир әле, шул әнидән калган гадәт инде ул миндә. Аннары ишек алдына шулай малларны тыкрыктан йөртә башладык та инде без, ни әйтәм, бу ишек алды. Тукта әле, ни яшь чәчкә, ни яшел үлән, газон, аны да чабарга, балаларга мин әйтәм, читен, әйдә, менә шушылай итеп, шушы сукмаклар ясыйк та, бер учак төзәйек дә, чәчәк утыртып карыйм әле, мин әйтәм. Бер ел утырттым, күңел үсә бит, малай. Шулхәтле матур чәчәкләре инде анда да. Хәзер орлыкларын җыеп алам да. Икенче елны тагы. Бик күп хезмәт көч сорый бит инде. Менә эшләргә инде. Ие, башта итә белән бер катнауларны карыйм да. Аннары шушыларга су сибеп, үземә күрә хезмәт итмәсәм юк. Исән сау яшәргә. Ие, ие, ие. Чәчәкләр арасыннан өйгә керү үзе ни тора. Беренче тапкыр гына утырттым. Хризантемаларын да үстерергә яратам. Менә быел күршедән алган идем ана сарысын. Тегесе үземнеке бар иде. Хризантемам. Аны да менә матур иттереп үстеләр. Быел погодасы да килде бит. Орлыкларын ничек? Орлыкларын ничек? Орлыкларын үзем ясыйм. Һәрбер нәрсәне җыеп барам. Анда әйтәм бит, минем өстә ул орлыктан күп нәрсә юк. Мәйтәм, әле Мондый корупы-корупы кешегә тарата. Яран гөл генә 11 төрле. Төрле-төрле, 11 төрле точно бар инде анда. Әле тагын төрлеләр бер елны санаган ем, 16 17 булган иде бугай. Кескене кисеп нитәм дә, аннары кыш буе да чәчәк аталар минем, тәзәтләр монда яктылык.

Мен үзем Олы Мәтәскә балалар бакчасында бакча мөдире булып эшлим. Чәчәкләр үстерергә бик яратам. Үземне белгәннән бирле инде үзем чәчәкләр үстерәм. Аның орлыкларын Элегрәк инде баштарак сатып алдым. Хәзер дә сатып алгалыйм инде. Аннан соң үзем дә ясыйм инде орлыкларын, үзем дә алгалыйм. Һәр көне су сибәм инде. Матурлыкны яратам. Теге матур булсын, кеше күрсен дип үстермим, үзем өчен үстерәм. Һәр көне шуларны карап, сулар сибеп, сөйләшеп алар белән. Алар белән сөйләшеп, һәр көнне алар янына чыгып, шулай итеп әйләнеп керәм инде. чәчәк үстерергә мин күптәннән хыяллана идем элек әле болай күп үстермәй идем ләкин менә бер өч елдан бирле инде ишек алдын шулай матур итеп тотарга тырышам март айында инде үзем ясалган орлыкларымны чәчеп, аннан инде үсентеләрен шүлмәкләргә утыртып, бераз өлгергәч инде парникка чыгарам. Ә инде парниктан соң көннәр җылынгач, май айларында шушылай итеп шүлмәкләргә утыртам кирәклесен. Ә кайырлар инде, кайырларын инде җиргә утыртам. Бик яратам чәчәкләремне.